Subscribe to GH Live. Nkonkron no, ɔno ne yɛ lɔya panyin. Ɛna meka sɛ sɛ ɔma ne di w'anim a, mede ho adwene bi hyɛ me tirim na nyɛ koraa ɔbɛbu m'atɛn. Adeɛ ɔbɛyɛ me no, ɛbɛma makate. Mm. Mentumi nyɛ. Last question sɛ mɛkɔ nkurɔfoɔ no so. Eh, yes, mete sɛ wokaa sɛ, ɛberɛ bi ɔkaa sɛ wo nnwom ɛnyɛ. Me nso mete sɛ ɔreka wɔ interview mu sɛ ɔnkae baabi koro a waka saa asɛm no ɛna nkɔfɔ so ka sɛ ebi ɛnu ho yaw oh, ɛna sɛ ayɛ pay back time waka ma asɛm ɛnkan tete bi woka ma asɛm wɔ radio so ana ɔka nti afei de ma nya o ma mi nti ɔka sɛ ɛno koraa deɛ ka mɛka ho asɛm sɛ ɛnwom no nti anka mɛka sɛ obi a sɛ wonwom na ɛyɛ dɛ no ɛyɛ dɛ na afei deɛ ɛnwom no Yɛn a yɛn nnwom nyɛ dɛ no, yensu na wo a wo de yɛ yɛ dɛ na wusu. But anyɛ hɔ na meka. Ɛno no, me meyɛ obi a ɔho. Ɔsɛ Me no, ɔnka yɛ. tie, Ɔno nso ɔsɛ ɔnka tie. yɛ. Ahaa, nti hwɛ. Nti wo ɔ- wo tee sɛ ɔka ho ahi because ɔsɛ ɔnka Mepa yɛ. kyɛw, mepa kyɛw hwɛ. Social media yi. Menyɛ obiara na ɛka kyerɛ me o. mewɔ social media no so a na mesua nneɛma bebree firi so baa mensɛe me tam bebree wɔ hɔ nti me me anadwo bi masɔre at times mesɔre anadwo bɛyɛ eleven a mehwɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na biribi kura asi wonim nti mafa so ayi no mewɔ tiktok a na mehu sɛ obi interview no akyɛ kakra na meteeɛ no ara, me brushe ne off sɛ akwaa mu sɛ wahye tokuro mu akyɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛfa dan no asam nti n'ano a metee so wɔ se me mepɛ sɛ me nifa ne din ho na metrɛ de no abafaada abafaada yi agye baabiaa nti ɔno no deɛ na me a me mede waba ma mo abɛbɔ akɔɔden de me mike ahwɛ wo so Na ano yi ara koraa a ɛde me din baa mu yi, hwɛ sɛ seɛ sika a yɛgyegye m ɛsa ama wo, ɛna ɛno no wo wo din na mobɛfa so de atena de. Enti mehwɛ din, nti da a mehuiɛ ara no, na biribiara wɔ nnya nsii o. Ebi wɔ hɔ a wohu no saa pɛ, nsɔ so. Ɛna ɔkaa dɛn? Oh, nipa korɔ no inv eh, interview no, ɛna m sɛ obusaa sɛ, dan na sa, wohu sɛ obi wɔ hɔ koraa a otumi hyɛ da ka sɛ, ka me ka eh, Bɔdan na Samoa din wɔ mu. Mewɔ adeɛ nti a meka saa. Aberanteɛ yi a wɔbɔɔ Dan na Samoa dwɛɛdwɛɛdwɛ no, ɔbɔɔyɛ no, ae, na mekɔ Kewa hɔ sɛ me ne ne kɔyɛ nnwom. Hmm. Asɛm a meka ɔpa fa fon bu sa Kewa. Mekɔ Kewa hɔ sɛ me ne ne kɔyɛ nnwom na ɔsɛ Sista Dina, wɔn yɛ ni ewu paa o. na yɛyɛɛ nnwom no wieeɛ no ɛyɛ bɛyɛ nnwom no yɛtena ase ara sɛ yɛpɛ obi a n'ani so ɔhyɛ anaasɛ yɛka na ɔbɛka ebi na nka yɛtumi de ayɛ dɛn atrɛnde nnwom no na ɔse wɔn yɛɛ nnwom no wɔn faa me din na wɔn de yɛɛyɛ no na wɔn nim sɛ me deɛ ɛdɛn a bɛba bɛ respond na nka wɔn afa so. ɛde ayɛ ɛde atrɛnde nti ɛbaeɛ na wɔn yɛ dan na nti bɔ yi ɛhɔ ana mi producer friend prince yɛ sɛ maame yɛn kɔ siw bɔ yi because ti wɔn anam kakyɛ sɛ bra yɛn nya yi.
na nka mo kɔ siw na ɛdɛ nkwa na ayɛ dɛ na asɔmɔ. tie wɔn nkonkron na mi sɛ wɔn ne nenam a ɛyɛ dɛ no no ti wɔka yɛn nam sɛ one. sɛ biribi ansi koraa no a, wɔde yɛ din no, na woyɛ big producer a wonim sɛ saa adeɛ no nkurɔfoɔ fa so ɛyɛ adeɛ nti berɛ a yɛnyae ɛna tu ampa a mehu sɛ obi interview na ɔka kyɛn sɛ ne girlfriend bi na ɛde dan asamoa a ɔde yɛ nnwom no na mekɔ ayi eh, GTV foɔ maa ne surprise ɔwɔ hɔ a na mpi ohum na ne yam ase no Nti ɛhɔ koraa na meka kyerɛ no sɛ wɔnyɛ ɔnya boterɛ na mene no bɛyɛ nnwom. O mene ne kɔ studio nyinaa ɛwɔ ɛwɔ hɔ. Nti wo ne eh, Mr. Duru ayɛ nnwom? Ɛwɔ hɔ. A ɛyɛ gospel anaa ɛyɛ dɛn nnwom? Ɛyɛ ɛyi wɔde sɛ borɔfo nnwom. Dabi mebisa sɛ ɛyɛ gospel anaasɛ ɛyɛ secular because wɔn de ɔyɛ ɔmo yɛ gospel. Gospel borɔfo ne twi a mede afra. Mepatwa wo deɛ.
to line baako ma me. dabi na nipa ho ohu nti ma ma m'ani na na sɛ nnɛ nnɛ nnɛ line baako pɛ na woto dabi hwɛ line baako pɛ na woto mensuro m'ani na da hɔ wosuro sɛ dɛn maame mensuro m'ani na da hɔ anasɛ woto line baako a ebiara ne so wɔde dan asamoa yɛyɛ a yɛka a wɔse ne girlfriend na ɛde dan na na me me ma mɛka na sɛ wo deɛ ne nyame din na wode to nnwom ɛyɛ nyame din nyame nso ama yɛ nyansa sɛ wontumi ntu line baako daabi maa me ɛnɛ nipa yi nyame a ɔbɔɔ ne wiase koraa yɛn nipa yi ɔsɛ ɔne ne ho sɛ ɔbɔɛ wo ne nipa hyia no anyɛ careful extra careful mɛmɛmɛ yi one lie eh. Hey, na obi mɛfa bi nhyɛ mfimfini wokɔ kan wɔ sisɛ yi. na wo release nnwom no wie a obi ntumi nfa bi one line. ɛno de aba wɔyɛ list mi sɛ copyright ɛne wɔn bɛyɛ dɛn na sɛ si a ɛma yɛ wɔsi ɔhene ɔhema watɔ nwom. Me yɛ de kɔ yi ma no me se dan asamoa no korɔ ka kyerɛ me sɛ o o o ɛm sɛ ɛyɛ ne ex girlfriend ne ex girlfriend dabɛ na mo bɛ release nnwom no egu so bɔ mpa yɛ na wonim sɛ saa asɛm no a yɛ ka wɔn nnwom no nkɔfɔ sɛ yɛ prophecy afe na wɔn ho sɛ ampa ampa wo suban no asesa ɛneɛ wɔn adwene na wɔn ka because hwɛ me adeɛ bia nipa bɛka bia nti nam sɛ obi nsua nyame asɛm Exodus chapter 23 verse 1 wɔse ntia te sɛm hunu ɛnni nnipa dodoɔ akyi nko nkɔyɛ bɔne. Ewiase a yɛwɔ wɔ biara nko ne sɛdeɛ wɔdwene. Deɛ me me huu me zi a mɛdwene afa wo ho no, ebi a na anwene hɔ koraa da. Pàtó wote ma se. Nti sɛ ba saa na ate na akɔ a wokɔ sɔ so a waha wo ho. Nti me deɛ obi bɛhu me a wɔbɛka no. Kristosom yɛ eh, ankorankorɛ. mo na mo ɔyɛ sɛ ka christosum as individual. ee eh, christosum as individual ɛno kyerɛ sɛ. christianity as individual. ee eh, pamtɔ mo te aseɛ. mɛ n ti aseɛ ba mi gyegye sɔrɔ ma. ti aseɛ na gyegye ho ma n nyɛ dɛ. tiɛ mi wɔ ni quotation philippians chapter two verse twelve. ɛna ɔsi dɛ. paul sɛ ɛnyɛ sɛ bere a mi ni mu ahyia yi nko. na mmom berɛ a mefiri mo nkyɛn akɔ no momfa suro ne ahopopoɔ ɛnyɛ mo ankasa mo nkwagyeɛ ho adwuma mm. one kristo som. sɛ salvation na ɔmo ka no.
aha tie sɛ salvation is an individual thing. aha mm. tie ɛka wo nko ara wɔ wo dɛm ɛka wo nko ara wɔ adwuma mu ɛka wo nko ara wɔ wo fie a anaa ahia wo na wakɔto wɔ bi sika so. a woyɛ Kristoni na sika no nyɛ wo dea, anaa wote obi sɔ ano na wonni sika na wopee so a, na woyɛ Kristoni mapa no. Ɛhɔ na yɛbɛhu sɛ woyɛ Kristoni anaa wonyɛ Kristoni. Yo, mekɔ to Halifax ne Ulands na maba eh, yɛn nkɔfoɔ no hɔ, but uh, me deɛ